Jiena ngħid, u ngħidha b'ċerta mistħija, ġifieri mhux xi ħaġa li għandi nkun kuntent biha, imma jiena meta kont żgħir qatt ma kont naqra, la la Malti, la Ingliż, xejn. Id-dar ma kellniex kultura ta' qari, il-ġenituri tiegħi kienu pjuttost semi-litterali, ma kinux nies li jaqraw. U jiena drajt ma naqrax ukoll, u fil-fatt il-ħin tiegħi kont inqatta' u niġri barra fit-triq, jew kien hemm wied fejn konna noqogħdu u konna, jiġifieri s-sajf minn filgħodu sa filgħaxija ma kontx nara d-dar, il-ħin kollu niġri barra. U fix-xitwa inqas però xorta waħda dejjem niġri barra, jiġifieri jiena ma kellix kultura ta' qari. Missieri kien jixtrili ħafna kotba, imma kien jixtri kotba bl-addoċċ ma jafx x'inhuma għax mhumiex, u jiena ma kontx nagħti kas għax ma kienux jinteressawni l-kotba. Meta mbagħad dħalt is-sixth form, imbagħad ġara xi ħaġa li jiena qatt ma fhimt, u dak li m'għamiltx qabel bdejt nagħmlu minn mindu għalaqt sittax-il sena, bdejt naqra ħafna, bdejt naqra bl-addoċċ, U barra li bdejt naqra ħafna bdejt nixtri ħafna kotba. Jiena l-libreriji ma tantx huma ħbieb tiegħi. L-ambjent sieket tal-librerija pjuttost iraqqadni. Allura anke meta kont l-università bħala student bdejt illi l-kotba li nixtieq naqra kont naqbad u nagħmel sagrifiċċju kbir u nixtrihom. Ara jiena jiena ġri trabbejt nitkellem u nisma' bil-Malti biss id-dar. L-Ingliż verament kien foreign language għalija, illa għaliex kien xi ħaġa li titgħallem l-iskola u kien xi ħaġa li tisimgħu fuq it-television xi ftit imma fi żmieni iktar it-television Taljan kien li konna nsegwu. Il-Malti kien fqir ħafna. U barra minn hekk, l-affett li kont tara fuq it-TV Malti kienu bl-Ingliż, disgħin fil-mija tagħhom, jiġifieri ma nistax nimmaġinani nikteb bl-Ingliż. Avolja llum il-ġurnata anke minħabba s-sitwazzjoni tal-familja tiegħi li jiena miżżewweġ mara barranija u lha nitkellmu bl-Ingliż il-ħin kollu bejnietna. Però qas noħlom li nikteb bl-Ingliż, mhix il-lingwa tiegħi, mhix b'saħħti fiha assolutament. Jiena inħossha diffiċli meta nara x'inhu li jagħmel kittieb Malti, x'differenza hemm. U hija mistoqsija li verament kienet, ma naħsibx illum il-ġurnata, imma verament kienet tintrigani. Meta kont Berlin. Il-kritiku letterarju li intervistani, għax kienet il-qari u intervista, qabel ma ħriġna, konna qed nieħdu kafè qabel ma ħriġna fuq il-palk, waħed minnhom qalli, qalli taf xi nħoss fuq il-kitba tiegħek? Għedtlu għidli. Qalli mhix Maltija biżżejjed u qatt ma fhimt x'ried jgħid biha għax imbagħad ridna noħorġu fuq il-palk u. Imma kien kumment li baqa' li baqa' f'moħħi u għadu sal-lum xi kultant qisu jerġa' jitla' fil-moħħ x'rid jgħid biha dakinhar. Jiena verament ninfixel meta xi ħadd jgħidli imma x'inhu li jagħmel kittieb Malti differenti minn kittieb oħrajn? Verament ma nafx nispjega. Imma ma nafx nispjega mhux għax ma nafx x'inhuwa kittieb Malti imma In ġenerali ma nafx x'inhu li jagħmilna Maltin. Jiġifieri meta nħares lejn meta nħares lejn pajjiżi u nħares lejn pajjiżi oħrajn nara tant nara affarijiet li huma simili. Jien naf pereżempju hemm dal-clichés dwarna li aħna nitkellmu ngħajtu pereżempju. Jien ma mort imkien fejn ma sibtx nies jgħajtu, anke anke l-Iskandinavja ltqajt ma' nies jgħajtu. Jien naf is-sewqan, is-sewqan diżastruż tagħna. Marija Santa Alla ħares, Alla ħares tkun il-kajr u ma tkunx taf kif għandek taqsam it-triq għax ma. Jiġifieri, meta nibda ngħid imma allura x'inhu, x'inhu l-għaffiet tagħna? L-ikel l-istess, tibda tgħid, Ara, di l-famuża ħobża Maltija kiltha l-Portugall. Il-full bit-tewm kiltu l-Portugall. Jien naf m'hemmx affarijiet li tgħid da li qasin qatt ma rajtha. Din hija xi ħaġa li oriġinajna aħna. li naħseb għamilna aħna f'ħafna affarijiet u tajbin ħafna għaliha din il-biċċa tax-xogħol hi illi l-affarijiet li sellifna mingħand ħaddieħor aħna kabbarnihom u kabbarnihom bil-kbir. Jiġifieri jekk għandek pajjiżi oħrajn ngħidu aħna li jkollhom il-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira, tagħna flok erba' vari għandna għaxra, le? Il-vara flok jerfgħuha erba' min-nies jerfgħuha għoxrin ruħ għax taqalnihom ħafna. Jekk pajjiżi oħrajn għandhom il-festa tar-raħal u hemm pajjiżi li għandhom il-festa tal-qaddis tar-raħal u forsi jisparaw żewġ murtali, aħna għandna ġurnata sħiħa. Ġifieri jista' jkun li dik, ma m'iniex ċert, jista' jkun li dik hi l-ħaġta li aħna nafet inkabbruhom u nkabbruhom għaliex tant aħna żgħar u konxji li aħna żgħar illi allura għandna bżonn inkabbru biex negħlbu negħlbu din l-idea ta' ċokon illi għandna. Fit-teorija letterarja nitkellmu fuq il-qarrej implikat, the implied reader, u naħseb kelli implied reader jien f'moħħi jien hawn naħdem. Rrid pereżempju nitkellem mal-ġenerazzjoni li kienet anke iżgħar minni u naħseb illi l-bulk tal-qarrejja tiegħi kienu nies li huma forsi ġenerazzjoni iżgħar minni jew anke anke iktar. Ehm, illum il-ġurnata forsi jiena aktar miftuħ anke il għaliex waħda mill-affarijiet li ġratilna u tajba ġifieri, waħda mill-affarijiet pożittivi li ġratilna hija Illum il-ġurnata il-kittieb jew uħud minna minħabba illi uħud minna qegħdin niġu mistiedna naqraw barra, mistiedna nippubblikaw barra. Allura illum il-ġurnata f'moħħi jiena m'għadx għandi. Din l-idea li jiena neħodha b'enfat li l-qarrej tiegħi se jkun Malti, dik il-ħaġa ma nistax nagħmilha iktar. Illum il-ġurnata irrid nifhem illi dan il-ktieb jista' eventwalment jiġi ppubblikat min jaf fejn u jinqara min jaf minn min. Allura Il-mod kif nitkellmu, il-mod kif naħsbu, ħa nibdew minn qabel, il-mod kif naħsbu, il-mod kif nitkellmu u allura niktbu, kellu jinbidel bilfors. Naħseb illi il-kittieba sal-ġenerazzjoni ta' qabel kienu ħafna qegħdin iħarsu 'l ġewwa u anke meta Kienu jivvjaġġaw, jaraw x'inhu jiġri barra, jaqraw ħafna x'inhu jinkiteb barra, però fl-aħħar mill-aħħar f'moħħhom kellhom readership Malti u kienu jieqfu hemm. Illum il-ġurnata ma nistgħux nagħmluha dik illa għaliex ir-realtà tagħna hija ħafna ħafna usa' ħafna iktar miftuħa. Tibda tintebaħ illi postijiet differenti jirreaġixxu b'mod differenti. Pereżempju jiena niftakar Meta kont Berlin u qraw l-istorja qrawha bil-Ġermaniż żerafa li kienet l-istorja li qalet il-problemi kollha mill-ktieb Kimika. Hawn Malta l-istorja ħolqot ħolqot daqsxejn skonfort minħabba l-kwistjoni ta' pedofelija u omosesswalità. Qed nitkellmu fi żmien qabel ma Il-komunità omosesswali lokali ħadet il-vantaġġi li għandhom illum, jiġifieri qed nitkellmu mhux ilu ħafna imma issa għadda ftit żmien mhux ħażin. Meta qrajt il-Ġermanja, l-istorja wkoll ħolqot ċertu skonfort, imma ma kienx din ir-raġuni, ir-raġuni kienet il-għaliex hemm xena fejn żewġt itfal Jagħtu n-nar lil qattu sħaj. U kien hemm, kien hemm, taf kif, stajt, avolja ma nafx Ġermaniż imma stajt ninduna liema parti qed u fil-fatt wara ġew jgħiduli isma' dik ix-xena strina kif, taf kif? Pereżempju, fl-isem tal-Missier u tal-Iben intlaqa' ħafna iktar l-Eġittu, pereżempju. milli ntlaqa' ngħidu aħna r-Rumanija. Entużjast ħafna nkun naf li għaliex il-ktieb ħireġ l-Ingilterra aktar ċans aktar tard dis-sena u nixtieq nara readership Ingliż kif se jirreaġixxi. Jiġifieri, Mhux kullimkien se jkollok l-istess reazzjoni u dan huwa indikazzjoni wkoll tal-passat illi dak il-pajjiż ikun għadda minnu. Ngħidu aħna f'pajjiżi ex-komunisti malli titkellem fuq l-era soċjalista Maltija se jkollok reazzjoni mod għal raġunijiet ovvji tagħhom. L-istess ħaġa mhux se toħloq xejn jekk l-inqara jingħaf xi mkien ieħor. Imma li huwa interessanti huwa illi, għall-inqas fil-każ tiegħi, illi l-maġġoranza tal-qarrejja li kelli xi tip ta' komunikazzjoni magħhom ma ħassewx li l-ktieb kien wisq Malti. Però fl-istess waqt kienu konxji tal-fatt li hemm sfond Malti fin-nofs, fin-naħa ta' wara biex ngħidu hekk. Jien, jien qatt ma qgħadt attent x'ħa nikteb, ħa ngħid hekk. Imma kien hemm żmien meta qas konna noħolmu li xi ħadd jiċċensurana, qas konna naħlħu li, kien hemm ċensura fit-teatru iva, jiġifieri kien ikollna nieħdu l-iskript, id-depot niftakar tal-pulizija, mbagħad tirċievi l-iskript lura jien qatt ma kelli problemi laqqas ta' kliem jew hekk. Imma eħe dak iż-żmien it-teatru kien jiġi ċċensurat. Imbagħad imma fil-letteratura jien qatt ma ħadt il-ktieb tiegħi imkien u ma nafx il xi ħadd minn sħabi li li li jiġifieri fil-letteratura naħseb jiena Ħadd ma kellu l-biża' li l-letterera se toħloq xi ferment, għax in-nies forsi ma jaqrawx, allura ma kienx hemm dan il-biża', ma nafx. Le, imma, imma li ġara kien jien ma ġejtx iċċensurat mill, mill, mill-Istat, jiena ġejt iċċensurat mill-governing body tat-Times, illi kienu se jkunu l-pubblikaturi tiegħi, jiġifieri daw raw il-ktieb minn qabel il-għaliex jiena stajt nimmaġina illi, it-Times magħrufa bħala pjuttost body konservattiv u kien l-ewwel venture tagħhom fil-letteratura bil-Malti. U jiena kont huma kienu kienu ikkuntattjawni biex nippubblika magħhom, jiena għedtilhom għalija mhix problema, għedtilhom però nixtieqkom taraw sew il-manuscript qabel biex jekk intom tħossu li l-materjal mhux xi ħaġa li intom għandkom tippubblikaw ma jkun ġara xejn. Dan ippubblikawh, stampaw il-ktieb, batna l-inviti għall-lonċ u f'daqqa waħda nirċivi telefonata darba f'xi disa ta' filgħaxija. Hold your horses, dan jiena minna ħatijaj l-inviti telqu ġifiri nis jafu li għadi, Apparentament, għax jiena qatt ma ma kkomunika ħadd miegħi l-istorja proprja, kien hemm xi ħadd mill-Bord tad-Diretturi li oġġezzjona minħabba żewġ stejjer partikolari fil-ktieb Kimika. U dawn ma ridux joħorġu l-ktieb. U jien għedtilhom ma jistax ikun ma joħroġx il-ktieb. Diġà kien hemm pubblikaturi oħrajn qed jitolbu l-manuscript, imbagħad ħarġu l-Klabb Kotba Maltin. Imma imma dak ma kienx l-Istat jew jew xi apparat minn tiegħu illi ċċensura bħalma kien hemm fil-każ imbagħad ta' Elix u u dawk kienu spiċċaw il-Qorti wkoll. Jien ma spiċċajt fl-ebda Qorti. Imma qabel dak il-każ, jiġifieri, l-affarijiet li kienu jinkitbu, issa ġieli kien hemm każi, ngħidu aħna Alfred Buttigieg ukoll kellu ktieb li mbagħad speċi inġabar lura dal-ktieb mill-ħwienet il għaliex min ippubblikawlu ħass li kien Imma Alfred ħadha biċ-ċajt imma dik tipika tiegħu. Imma. Min min iċċensura ċċensura lilu nnifsu fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri u naħseb li għandna ħafna każi ta' ta' awtoċensura hawn Malta. Pereżempju, kif kif nispjegaw il-fatt, din hi xi ħaġa li jiena qatt ma stajt nifhem, illi mument storiku importanti bħalma kien ngħidu aħna l-interdeath, Trid ssib preferenza, tnejn, u kważi kważi moħbija, minn kittieba li għexu l-interdett. Ehm, is-snin tmenin, per eżempju, kien hemm ktieb ta' Trevor Zahra li li semmih ftit, Oliver Friggieri sa ċertu punt, Imma dawk kienu kienu snin fejn kien hawn ferment kbir jiġifieri fil-pajjiż and yet il-kittieba ma ma ma kellha tkun il-ġenerazzjoni tiegħi u mbagħad illi dak iż-żmien konna għadna tfal illi meta bdejna niktbu mbagħad bdejna ngħidu isma' ġara hekk fi żmien sar hekk fi żmien. Jiġifieri din hija kollha awtoċensura. Illum il-ġurnata u hawn nixħet anka il-ħtija anka fuqi, qed jiġru ħafna affarijiet u ma naħsibx illi kollha qegħdin jiġu ittrattati. Għal xi raġuni jew oħra, anka meta wieħed iħares lejn l-istorja letterarja tagħna, Qisha dejjem kienet il-poeżija il-ġeneru l-aktar imqareb. Dejjem dejjem fil-poeżija ssibha l-protesta, fil-proża u naħseb li anke x'qed jiġri bħalissa, naħseb li qed jiġri l-istess. Jiġifieri l-poeżija hija ħafna iktar Forsi, għall-inqas kif qed nara jien, ħafna iktar militanti milli hija l-proża, forsi għax il-proża ddum iktar biex tiġi prodotta, ma nafx x'inhija r-raġuni, imma l-istorja qiegħda tirrepeti ruħha sa ċertu punt.

Jiġifieri erġajt rajtha? Għala ma ġejtx hawn? Għala mort tara lilha minflok?

Dan huwa l-aħħar ħadd tagħna. Illum se ninfirdu. Għal dejjem. Nixtieqek tidħol ħdejja.

Dan huwa l-aħħar ħadd tagħna. Nixtieqek tidħol ħdejja. Umbagħad. Ma nafx,

Qabel titlaq mela nixtieqek imqarta tini dan l-aħħar ħadd. Imbagħad tagħmel int.

Naħseb li aħjar immur. M'hemmx aktar xi ngħidu. Ma toqgħodx miegħi għallum biss, imqar. Aħjar le.